Hello, hello, hello, hello. Yes. Uh, welcome once again. Tinokugamuchirai muchirongwa chedu Gota Men's Issues. Eh, nhasi musi wechishanu kudai. Today is a Friday and uh, we, we are on episode number seven. Thank you so much for continuing to join us every week. This is a program yatinotarisa ma-issues ane chekuita nevarume uh, but sekutaura kwatinoita uh, maissues ane chekuita nevarume anotonyanyozikanwa nemi vakavakomberedza saka muchirongwa chino vana amai tinokudai vana tinokudai everyone else who can contribute to the life of a man so we welcome you to this program and we thank you so much uh, nekuramba muchititsigira kana muri kutiona muri pafacebook ndinokumbirawo kuti mu mukwanise kuita share uh, on your profiles and on your page kana muri kutiona muri pa payoutube tinokumbira zvakare muite share uh, uh, uh, the program and please don't forget to follow uh, and like our our pages uh, on facebook elzeng tv on youtube elzeng tv tiktok elzeng tv twitter elzeng tv titeverei kwese ikoko instagram elzeng tv munotiwana tiri papo tinotiwana tiripo saka ndiri kungokugamuchirai nekukukurudzirai thank you so much for continuing to join us and thank you so much for being here as well today uh, on a friday um, sekuziva kwenyu friday idzikedu kuti tinenge tiina guest watinenge tiinaye every friday but nhasi zvakare hatina guest because tino topic yatikuda kutanga nhasi yandiri kufungira kuti tinogona kuti tikwanise kuzoipedza by by monday tinge taipedza so kutanga next week tinenge taana nemaguests edu tichifamba zvakanaka so ndinokutendai nekuti joina uh, kwamaita muzuva ranhasi ndinotenda kuti ticharamba tichibatsirana nevarume tichikomberana kana muri vana amai will be with us here tichikomberana as will be helping those men kana muri vana as well tichibatsirana nevarume so that we see uh, how these things work kana muine issue yamunofunga kuti munogona kuda kuti tidiscuss on this uh, topic uh, ndinokukurudzirai kuti uh, find a, a, a, a link uh, iripo on our profile uh, where you can uh, put in your issues secretly hapana anoziva kuti ndiwani then todhila naye tinogona kuiverenga pano topa vanhu kuti va vatizivise zvavanofunga on that matter kana kuti tinogona kungo unogona kungoinyora kungouya uh, even on the inbox yepafacebook panapa our producers will find your message and, and relay it to us or any inbox even yepax patwitter kana uri ipapo unogona kuuya zvakare kana kuti munogona kujoina our gota group uh, and uh, the, the link rewhatsapp group riripo pa iko pano pa pafacebook profile unogona kuriwana ipapo but thank you so much for continuously joining us and thank you so much for your support tiri kuona support yenyu maviews ari kukwira each and every week zviri kuitwa nekuda kwekuti muri kutisapota uye muri kutsigira chirongwa saka tinokutendai kune zvakawanda zvatiri kukurongerai kune zvakawanda zviri kuuya but thank you so much for uh, for continuously supporting us rambai muchititsigira Hey, eh, chirongwa chedu chanhasi episode number seven uh, tiri kutarisa maconflicts between fathers and sons eh, kupokana eh, kunoita vana baba nevanakomana conflicts between fathers and sons kupokana kunoita vana baba nevanakomana uh, topic iyi inoita sekuti haina musoro kana tichiitanga tichiitaura kudai but ndofunga muchazoona as we delve into so many details muchazonyatsoona kuti zvechokwadi ah, hondo iripo pakati pana baba nevanakomana saka toda kuti tionesane kuti hondo iyi inobva kupi inokonzereswa nei and what really happened imi ari kutaura nemi eh, muri kutaura nemunhu atoriwo nevanakomana vake vaini ah, hatina zvedu hondo yatingati tine hondo but youll find kuti the way yatinorelate nevakomana wangu is different from the way andinorelata nemusikana the same problem yandogona kutsiura vakomana kuti ah, vakomana izvi zvamaita izvi hazvisiri izvo eh, musadaro so eh, vachitogumbuka vachitogona kutonozvivharira eh, musikana ndikatongotsiurana naye the same problem iyoyo unogona kutozoona atogara pamakumbo taakutodii takutotaura nyaya atokanganwa kuti ndozvamboita se ndozvamboitika saka pagara eh, vakomana pavanenge vachikura pane kakudawo kuzvinzwa kuita zvibaba as well saka iko ikako kakuda kuzvinzwa ikako kanozokonzeresa maconflicts between them nana baba saka ndorangoti tive nema tione isusu kuti what causes these issues or what causes these conflicts and also tionesane kuti how best can we go around maconflicts akadaro because sometimes kuvapo kwao ndosamtona kuti vakomana vanakomana kazhinji nyangwe baba vakasvika achiona tv mumba anobva atosviburuka osimuka odi oenda onogara somewhere izvozvo izvo zvinhu zvokuti tikagona kudhila neconflict inoitika between vana baba nevana koma zvinopera because those people are actually supposed to be closer vanofanira kutova close and vanofanira kuwirirana because pane zvinhu zvakawanda zvavanofanira kudzidzisana baba nemwanakomana wavo but kana pakasaita ukama kana pakasaita relationship yakanaka you will find kuti they will not be able to, to be teaching uh, each other zvakanaka so maconflicts aya haana kutanga nhasi and haana kumbotanga nema nesu vekuafrica bedzi but maconflicts atogara aripo agara anotonetsa uh, when we look at the conflict between fathers and sons um, maconflicts aya atori age old and they echo through history Kubva kudhara, even mukaverenga malitratures, countless living rooms, and it's a saga that often begins with disagreement. Ah, zvinototanga nemadisagreements akawanda anenge achitoitika pakati pana baba ah, nevanakomana ah, but kana ikabatwa zvakanaka conflict yacho iyoyo ikaresolviwa zvakanaka it, it will definitely evolve into a profound journey of growth embassy and change because mwana paanozotanga kukura especially paanozosvika palevel yekuti akuzoitawo vana vake and so forth and so forth anozotanga kunzwisisa kuti baba vaizama kuita sei and what, what was happening saka paanotangawo kunzi akuita baba perspective yake inochinja saka what is supposed to happen is kuti isisuwo vana baba vari current tinofanira kuita patient nevanakomana vedu panguva idzodzidzi dzavanenge vachida vakuda kuzvinzwa kuita kumabhuru and so forth and so forth vandoda kuti tinzwisise kuti zvinowanika kuti pakati pana baba nevanakomana panoita maconflict but patime iyoyo iri kuitika conflict panofanira kutoita one anomaker a decision yekuti i have to grow up panofanira kuita one anomaker a decision yekunzwisisa kuti what is really happening and kunzwisisa kuti zvinhu izvi zvinhu zvagara zvinotoitika between a father and a son maconflicts ariko anogara aripo so if it's, it's, it's something that is very, very, very, very familiar hachisi chinhu chinyuwani kana muri baba musiri kunyatsonzwanana zvakanakanaka nevanakomana venyu da kuti mungonzwisisa kuti this is not something new but this is something that is always happened but you need uh, proper conflict resolution methods for you to be able then to kuti ugone kubatsirana nemwanakomana wako because vamwe vana baba vanopedzera vakuramwa vakuti chienda kuna amai vako because mukatarisa relationship yababa yemwanakomana naamai inenge iita sokuti iri smooth inenge iita sokuti yakanaka at that point in time but pane ubaba huchangozodikanwa still unogona kuti uchiitisa mwana wako homework wotonyatsoona kuti ha kwandiri zvandiri kutotsanangura hasi kutozvinzwa but akaenda kuna amai vake homework iya vanenge vachinyatsoita vachisekerera vachifara paroratidza kuti hapana kana problem its probably because that element of fear inenge iri muna baba yekuti baba vane kamwe kakutyisa kavanenge vainako baba vane kamwe kaintimidation kavanenge vainako zvinhu izvozvo izvo zvinoita kuti chese chamuri kuda kuita as father and son chinenge chiine some form of friction hachinyatsobuda zvakanaka saka ndozvatida kuti titaure nhasi saka um, when you look at the conflict pakati pana baba nevanakomana wavo um, uh, it, it starts um, nenyaya yegenerational gap uh, thats number one kana takutaura maseeds econflict yababa nemwanakomana wavo inotanga nenyaya yegenerational um, gap because vanakomana vanenge vachitarisa vanababa vavo voona sokuti maauthoritarian vaya vekuti varikuda kuexercise authority pandiri but achida kuexercise authority kudaro ari kumuona sekuti mudhara uyu ari out of touch and uh, he set in his own ways haachinje mafungiro ake saka uh, vanobva vatanga kufila suffocated vanakomana vanobva vatanga kufila suffocated neparental uh, expectation or resentful of their father's decisions saka vanotanga kufila suffocated but also vanobva vatanga kuva resentful uh, of any decision inotanga kuitwa nababa so ndoda kuti panzwise ipapapo kuti uh, ivo vari kutokuona sekuti iwewo you're out of touch and then iwo karamba wakada kuvasosa vanotanga kufila kuti muri kuti suffocate and then votanga kugumbukira every decision that you are going to make as a father anotanga kuva angry and anotanga kugumbukira iwewo sababa saka ndoda kuti tipanzwise ipapo kuti it's, it's, it's not your fault but panenge paakudawo kuti uve nemaproper conflict resolutions uh, as a father because kana tichitaura kuti vanenge vari out of touch inini ndinotomboti uh, kana ndichitaura nevakomana vangu ndogona kutozvitengera bhutsi yangu yandaona yandafarira andiwo inenge ichifambiranawo nezera rangu but ndichisvika kumba vandanga kuta ah, manje iyi muchaipfeka muchienda kupi kana manga muchiplana kuti muchazoipfeka muchiuya kuchikoro kwedu ha iyo anotoiti we this one because inotinyadzisa apa ende ndichitoti ndakafirira ende kana ndikaenda kune vamwe vezera rangu vanenge vachitondibvunza ko ko bhutsi mdhara makaiwana kupi zviri kufamba sei and so forth but pandiri kusvika kuvakomana vakomana vatoratidza kuti vari kutonyara kuti mdhara apfeke bhutsi iyoyo vari kutonyara saka sometimes sana baba munogona kuchiitwa court in between manje kuti chii vakomana vari kuti mupfeke zvechikomana zvekuti unogona kutotengerwa bhutsu ine makala kala kuti ndo zviriko mazuva ano apawo amai vanenge vachidawo kuti mupfeke zveubaba zvakadzikana saka muri kuona kuti kudamburana damburana kunenge kwakuitika nekuti ivo amai nevakomana vavo they are very close but panogona kunge vakuita iwo tie apart because wakufanira kuchibhalansa pahembe dzako dzauri kupfeka kuti ubhalanse kuti mukadzi asafunge kuti baba ava vakurohwa nemidlife crisis apa vanavo vachidedzera kuti isusu ka mufanira kutopfeka zvinhu kwazvo eh, ende zvavanenge vachiti kwazvo zvacho ka zvinhu zvokuti iwewe unogona kutoona kutoti zvinhu izvi i cannot uh, wear these things handigona kupfeka zvinhu zvinoda kwakuti zera rangu hazvichadi zvandipfuura hazvichaita saka munopesana muno nekunetsana zvinhu zvakawanda but nyaya hombe ingori pakuti its generational gap indinotenda kuti even isusuwo tichikuroo kune zvimwe zvinhu zvaipfekwa nana baba vedu zvekuti uh, taigona kumbopota tichivhiringika kuti but pomudhara vari kurasika paa saka ndo zvakungoitawo vana vedu mazuva ano but iwe kuti uchaonekwawo sababa manje wakarova dhipi dzavari kupfeka mazuva ano dziya dziya eh, bhurugwa rako richisvikawo mu kana kuti maestyle avo avanenge vachida kuita hazvibude manje but there is always a balance and i believe kuti there is always there are always places where you can actually be able to match them isusu nevangu tine tichitonetsana kana iro bvudziro riri vanenge vachitomboda kuti ritombokura nditombomonamonawo zvavanenge vachida kuita zviya zviya kana kuita mahesta waya ekuti unobvisa umu uchisiya uchisiya umu usina bvudzi kumusoro kwakadii kana mamohoko they want all those things to happen because ma, even matvs avakuwacha mazuva ano and everything vanogona kutoona someone else ari older than me akatoita zvinhu zvakadaro but pavagotadza kunzwisisa kuti from a cultural perspective kwatinobva nezvimwe zvese zvatinoita hazvichanditendera manje kuti nini ndichifamba ndakaparwa rimwe divi rimwe rakamira zvakanaka but or maybe makudzirwo andakaitwa probably iyoyi yacho yaisatoitwa vamwe taigara mazuda tichakura taiva tasiya musina chinhu mumusoro but how do we balance now nevana komana so toda kutaura maconflicts saka ndataura chekutanga kuti uh, some of the seeds of conflicts number one is just generational gap musanyanyonetseka baba mufunga kuti ha ah, ndazonyanyorasika that gap irorero rinoita kuti paite some, some form of conflict inowanika between baba uh, nevana vavo and then number two chinozoitikawo vanakomana pavanenge vachikura remember vakutanga kuonaonawo zvevasikana sometimes munogona kufunga kuti they are still very innocent but vakutanga kutoonaonawo zvevasikana and so forth so saka pavari kuona kudaro panozobuda rebellion manje and nekudawo independence so there is that rebellious spirit inoita trick in to the, to the son and also the desire for independence so um, but rebellion iyoyo uh, inokonzereswa nethe initial tension yagara inotongovapo uh, between baba and, and, and vanakomana vavo and that quest for independence inobva futi from that from that tension ndosaka ini ndiri kuti ininika ngatichitsvagai maways ekudhila nematensions iwayo ngatichitsvagai maways ekubvarura eku matensions pakati pedu kana pakati pedu pakasava netension tinogona kuchigadzira manje kuchidhila nethat spirit yekuda kuva independent uye nethat spirit yekuda kuva rebellious saka tension inokonzerwa nezvandambotaura kumashure kuti general regional gap ka ikagona kudhiliwa nayo iyoyo inobva yaita trickle into uh, the, the, the uh, aspect yekudhila nerebellion ne, ne, ne and, and independence saka vanakomana kazhinji vanenge vachida kuita cave their own path and also vanenge vada kuchallenge vana baba vavo pawisdom neauthority hausi vamboona kuti unogona kutoinzi nemwana wako kana ane 12 years old kuti apa mudhara maita se marasika eh, ivo vanenge vachifunga pakukura kwavo vane zvimwe zvinhu zvavari kutoita zvavanofunga kuti imamuna kumbobvira makaita havasi nyatsonzwisa kuti kunyange kana dai kwava kuri kunzi mushoko ramwari chairo chairo bhaibheri rinoti nothing is new under the sun zvese zvavanogona kuita ndosaka uchiona kuti kazhinji munogona eh, chinoizoita kuti mamwe matensions anyanye kuitika ndechekuti baba muri kukasira kuenda kumberi kwavo because muri kuziva zvavari kuda kunoita vana amai kazhinji the be so innocent because havana kunzwi havana kukura makuriro atakaita isu sevanakomana uh, tiri vanakomana saka vakomana ava havana chinyuwani chavanogona kuita chekuti iwewo hauziye sababa saka unenge uchitoziva kuti ah, apa medzi dziyafamba dzakadai apa dzakadai apa mai vanenge vavharwa kudhara vatodii vatobvuma saka iwe pauri kuona saka zviri zvakanaka ndechekuti iwewo sababa sometimes imboita sekuti hausi kuona imbomutendera kufamba nenzira iyo because remember iwewe chiri kuita kuti uzive nzira iyi ndechekuti wakafamba nayo but uchingozoisa maguidelines ekuti zvisaenda kumaextremes kana zviri zvinhu zviri harmless imbomurega amboita imbomurega ambokunyepera mbichana kuti atazosara kuchikoro tichistadha kana kuti imbomurega amboita get away paamboya achikunyepera kuti tikuda mari yefotosynthesis handii ndo zvamaiitawo imimi muchienda kumba muchinonyebera vabereki venyu hatida mari yefotosynthesis ah, neosmosis kana kuti yediffusion iye unombomuregawo wambokuita wambokunyeperawo one or two things usabva wamuratidza every time kuti handatokubata zvauri kuda kudii zvauri kuda kuita matensions iwayo anozobuilda into rebellion sometimes imbomuregawo achifamba achienda kumberi saka vanoda kuitawo cave their own part sometimes vana baba futi tine challenge yekuti vanakomana vedu vamwe venyu mutori nemacarriers amakarongera vana venyu izvezvi izvi vamwe mukutori mwana wangu is going to be an engineer mwana wangu is going to be a doctor mwana wangu is going to be, to be a lawyer ndimi muri kuvarongera but iye ari kurongwa ndoda kuzoita musician ndoda kuimba iye ari kuronga kuti ndoda kuda kutamba bhora iye ari kuronga kuti ndoda kuita market iye ari kuronga kuti ndoda kuita actor or actress ah, actor hanti vakomana vatotaura nezvao ari kuronga ndoda kuita actor imi baba ndo pamuri kurova muri kutova engineer zvenyu musoro menyu apa iye kuchikoro medzi acho hatorina basa nacho saka achafoswa mwana kunotanga kunzi enda unorova maextra lessons emaths enda unorova maextra lessons escience was in the mindset yababa vari kuda kuraiser an engineer but toda kuti titaurirane nekunzwisisana kuti vanhu vatiri kuraiser avo vane vane their own parts dzavari kuda kuita cave vane their own parts dzavari kuda kuita cave saka imi mukaramba muchida kufosa your own way ndo panozotanga kushanda the rebellion aspect ipapo saka ngati ngatiregerei kunyanyovanhikirikei kunyanyoda kuita zvakadaro navo saka pane panobuda zvinhu zvakaita semaargument nemadisagreements and then mastrained relationship ah, zvinobva uh, zvatanga kuva anorm during this phase arguments disagreements strained relationship they become anorm pastage iyoyo yatiri kutaura nezvayo but zvandiri kuzama kutaura ndezvekuti imimi sababa because inzira yamakafamba nayo because kune vana makatobvako kudhara imimi ndima ane simba manje rekugona kuzama kulimita the arguments kuzama kulimita the disagreement sometimes kutombomusapota kana ari ari kuda kutamba bhora motombomusapota pabhora racho iroro muchienda naye muchinoona achitamba and then kana maona achitamba ndopamune makuzoonesana zvimwe zvinhu kaa but shamwari ndikonatso kuti zvakamira zvakadai amubva mamutidyo kana kuri kuti haasi kunyatsori kuona mubva mamutidyo kuti ashamwari bhora riri kukukurira but munomuonesawo kuti ashamwari eh, zviri kufamba zvakadai as a wisdom sababa wo vakura moitsvaga wisdom dzekuonesana nemwana kuti ah bhora ramuri kudai rikai ndonatso kuti makumbo enyu ese ndeekuleft basketball yamuri kudai kai ndokwanatso kuti manyanya kupfupika hazvisi kuita sei hazvisi kuchabuda zvakanaka zvekuti mungaita career kana kuti you start guiding them kana vari vanoda masports iwo ungaida kuti vaite a scientistika wochimuita kuti wochimuleader kupathway yesport science achimwana ndoda kuti kudai and then kana kuri kuti muri kufambirana muzvinhu zvaari kuratidza kuti anoda uye muzvinhu zvaari kuratidza kuti anofarira muchaona zvakare kuti achatanga kuita sei achatanga kufara kuti my father ari kutondisupport hapana apa pakutobuda sport scientist ka yes imawana uyo ari kudhila nesports dzake ime muri kudhila nescience dzenyu mese mabenefit sababa remwana but kana mukangoramba mongokrashana muchingoitisana nharo every day simuka udai enda unoverenga siyana nezvebhora siyana nezvemagitare gadzira musoro wako udai gadzira musoro wako udai hazvichabuda manje tension yacho inoramba anoramba achitoswedera kuna amai wake and handisi kuti pane chakashata kuti mwana aswedere kuna amai but ndiri kuti mwana akomana ngaave nezvimwe zvinhu zvaanowana kubva kuna baba vake ngaave neimwe nguva yaanospenda nababa vake vachitaurirana vachionesana uh, mwana ngaasvike palevel yekuti even probably paanoita kana first girlfriend yake anova free kutaurira baba kuti ndozviri kutoitika ah, mukati meupenyu hwangu mochigara pasi muchionesana kuti ah zvino uyu wawawana uyu zvaasinganamati kana muri vekunamata kana zvino uyu waawana uyu zvaasiri wekauta yedu pane maconsequences akadai munenge mune maexamples amuinawo uyo akazonzwai uyo akanzwai akanzwai momuonesa kwete kuti momuchisiya but mochimuonesa kuti ah toda kungotunga kefu munyaya dzakadai dzakadai dzakadai mochimuudza kuti saka zvinorevei kunzwa ane girlfriend zvinorevei nekuda kwokuti imimi baba kana mukasamutaurira manje zvinhu zvandiri kutaura izvi isusu vana baba vedu havana mbokwanisa kutitaurira takazvinzwa mumastreet saka mumastreet unonge uchiodzwa kunzi kana wane girlfriend the best thing zvavakufanira kuita kurara negirlfriend yacho and so forth and so forth but imi musababa munonzwisa mutemo chaiyo chaiyo nekuda kwekuti vakomana sometimes vane a disadvantage tomboti mwana wenyu ane ane kana ati fifteen years adanana nemusikana ane fourteen years ndikopa as an example vakarara vese eh, because mwana uyu ari ari under age ano, va, mwana wenyu anogona kutosungwa pamutemo because ari aita muhombe pamusikana ende musikana ari under age so ndoda ngoti mutichinzwisa kuti zvinhu zvokuti zvese izvo zvokuti tinenge tava kuchigara pasi manje tichionesana nevana vedu kuti that is kana paita freedom yekuti vakomana ava vakwanisa kuexpress but kana mukaramba muchingoisa hondo mumba every day pari kurwiwa every day padai gonzo nachin'ai baba pavasvika mwana asimuka abva atora remote akaenda kana kuti aenda kunoona tv somewhere else pavanga vachiseka vanhu baba pavasvika the whole house is quiet izvozvo izvo zvichaita kuti nevanakomana venyu paite matensions ekuti zvinhu hazvifambe zvakanaka saka that rebellion inobuda iyoyi and then um, uh, kana mukagona manje sababa manje kuti maita relationship iyoyo maonesana you compromise as well because remember generational gap sometimes inoita kuti zvimwe zvinhu tiite se zvimwe zvinhu tirasike zvimwe zvinhu tisanyatso uye zvine zvikwaa nemasocial media platforms ekuti they are, they are solely for communication purposes kuti vana vane vachitocommunicata like inini vakomana vangu zvana whatsapp izvi vane vachitoita kuti vacommunicate neni but nevamwe vanenge vachitaura kunana snapchat and they are, they are not as harmful as we may, we may think sana baba but iplatform yekuti vanotofonerana iplatform yekuti vanonyorerana mamessages ipapo havato zvewhatsapp yato outdated to them zvekuti pamagenerations iwayo paanozokura whatsapp kure kusina but imimwe baba mukangouya nemindset yekunzi social media yakaipa chete every time utongo social media is bad uh, everything about social media to you is evil and is a devil mune makubatitsana nevana each and every day kuti ah, ipa ipapo don't do this don't do that more directed ngavave nefreedom yekukuratidza social media account yake yaavhura kana nyange akanovhura facebook okuratidza yekuti anavhura facebook imochigara pasi momuti ah, uchiri mudiki for this one ngatimbomirai ngatiitei ichi ngatiitei ichi ngatiitei ichi imbogumira apa apa ti ngapave nethat freedom yaanogona kuva nayo iye mwana yekuti akuudzi because kana kana mukada kuva very strict the truth of the matter is anongonovhara neghost account hambofi makaziva kuti ndiye hafi akaisa picture yake ipapo because ari kukunzvengai imi and hambofi makazvibata kuti ndiye agopedza social media yese aine maacount from twitter kufacebook to snapchat to, to tiktok kwese aine maacount amusiri kuziva so the best sometimes is to know kuti ari kuitei ipapo momuudza ane madisadvantages momuudza asiri right for his age achitofamba akadaro because vamwe vacho futi sometimes kana ah, mukamunonokera paanozoita pacho anozoita kakutoivhundukira iyo nhingiriki inezvo zvekuti anoita benzi repasocial media so ndiri kuda kungoti tingoonesana kuti eh, zvinhu izvozvi zvatiri kutaura zvinobatsira because pava kana magona kuvadaro vana venyu pavanenge vakuita vachikura manje there is going to be a shift in perspective as they are now on their pathway and road to, to fatherhood vakuzonoitawo vana baba uh, panoita a turning point uh, panarrative iyoyi and inouya um, when, when, when the man himself becomes a father saka zvimwe zvinhu zvamene mutionesa nezvizvo zvichazoita kuti aku appreciate paanenge akunzi iye aapadhuze wekunoita baba and all of a sudden the view inobva yatwister kuenda the other side akuona so kuti ah, baba vangu zvavaiita zvanga zviri right and avawo nemwana kana aine mwanakomana mwanakomana anenge akuonawo generational gap between iye naye but because makabatirana zvakanaka achanzwisisa kuti mwana uyu kana kuti vana ava ndinovabata sei how am i going to treat them and zvinhu zvavo zvino zvinofamba sei achanzwisawo macomplexities achanzwisawo machallenges achanzwisawo maresponsibilities of parenting and of, a, of being a father but zvinoitika ndezvekuti ane simba futi rekudzoka kwamuri imimi sababa vake nekuda kwekuti pane zvimwe zvinhu zvaachatanga kutoona kuti ah, but mudhara wangu was, was right ini ndaitoone nharo dzekuti ndandisiri mudiki but my father was right pavakadai vakandidai vakandidai vakandidai he was right so ndo zvavachaona izvozvo izvo kuti zvichaita se eh, zvichakwanisa kuti vabve kwamuri but kana mukada kuti zvese zvive matensions ah, zvichanetsa even kuti azodzoka kwamuri kana achinge ava baba uh, uh, but akana aka tensions akaitwa iron out acharealiza acha iye kuti um, uh, uh, baba vake vaimboona as a distance figure vaya vaya was actually navigating the same challenges and the same uncharted waters and making difficult choices out of love and a desire to provide the best option possible achatonyatsonoti ah mdara wangu watainetsana naye wewe paainavigeta iarea wo yanga asati ambofamba because hakuna munhu anopractisa ubaba baba unotongozvara mwana watochi watoo baba kuti uzonzwisa kuti saka unotodzidzira uchitofamba uripo and its very difficult kuti ushandise template yekwevamwe because vana vakatosiyana iwe unenge waita mwana wako ane patway yake ari pakutora iwe ukada kunoshandisa template yako iri kushandiswa kwevamwe kudiscover kuti haikushandire inobva yadi inobva yabhedha saka iye achatanga kuappreciate paanenge ava baba achatanga kuappreciate kuti oh okay so this is how my father was navigating these things zvakaoma but let's let me see how how it can happen and paanoappreciate he will be able to come back to you and even thank you uh, for, for, for, for what you, you, you, have, you have been doing and kana panga paita matensions eh, panapa ndikutaura kuti pavari vadiki ngatingozamai kulimita matensions acho anogona kuvapo but let's limit them but kana vazokura every tension as well uh, and every troubled water uh, is going to be bridged pavanokura ipapo because uh, ndataura ndati shift in perspective ka inobva yaita pave way for, the, for reconciliation yababa nemwana so that vanokwanisa kuchiconnecta at a deeper level saka right now munogona kuzava padeeper level but palevel patime yaanosvika pakuti akuzoitawo baba kana mukagona kuita baba vakanaka munoconnecta at a very very deeper level kwete sevavengi but sevanhu se one as allies and also vanhu vaakuchishare jeni maakuchibatsirana even kurera muzukuru and so forth maakushare jeni of, of parenting maakukwanisa kuwana a common ground and muri kukwanisa kuwanawo the wisdom uh, uyu uh, mukomana mwana akwanisa kuwana wisdom from, from baba and from the predecessor baba vake vakanga vari mberi kwake akwanisa kutepa into his wisdom and uh, and actions as well mashoko enyu aya amaitaura anotanga kuita ring into his mind sometimes anogona kusadzoka sometimes anogona kusauya kuzotaura but the truth of the matter is kuti acha appreciate kuti mudhara wangu aiita zvinhu kwazvo mudhara wangu aindiitira zvinhu zvakanaka saka toda kuti tizvinzwisise because vari sana baba we, we, we are not just there kungozi tingori vana baba but we are there to pass on the torch and to, to, to pass on the legacy of understanding saka hatingoripo kungonzi tingori vana baba but tiripo kuti tipase on uh, a torch saka mwana paanoitawo baba iye himself anenge akuendesawo malessons aakadzidza kwamuri kumwana wake and the cycle continues through uh, as well and then that tap and that well of wisdom haimire kucheriwa because kana akagona kupasa on wisdom mwana wake mwana wake achadiwo achapasawo on wisdom uh, kune wake zvakare saka that relationship yafather and son ngaigone kuva a source of strength a source of guidance and a source of connection relationship yababa nemwanakomana ngaive a source of what strength guidance and a source of connection zvakare saka buildai marelations nevana venyu uh, vana baba zvinobatsira izvozvo izvo kuti as they grow uh, they are going to to, to appreciate you more and to be able to pass on what you have given to them uh, kuzviita pass on to their, to their, to their sons uh, as well uh, so uh, ndoda kuti tinzwisise kuti conflict uh, uh, maybe ndichiconclude zvangu zvanhasi handisinyanya taura zvakareba vandoda kuti tinzwisise kuti conflict ka yana baba nevanakomana vavo it's a universal conflict and you know it's just a reflection yenatural progression of generational change those are the things that are there and um, uh, we, we, you would find kuti mairi iyo uh, this old age narrative mune profound transformation saka transformation inoitika and transformation iyoyo kana ikaitika parelationship yavo yabuildiwa zvakanaka unonyatsoona kuti it will become the sweetest transformation

paanoita baba apa anocheuka anobva aona imi manga muri bridge but kana mukatadza kuibata zvakanaka panoita bridge rakapwanyika manje otadza kucrossa bridge riya riya saka let your conflict maconflict amunoita nevana make sure kuti munobatsira kuti agone kuva a bridge that would have been crossed kana kuti bridge ravanenge vacrossa um, as they

Do not allow the conflict to be bitter, but allow the conflict to be a bridge to the next generation. Vakwanisa kuzoita pass it on as well. Dzidzaiwo zvatiri kurarama, my environment atiri kurarama, kuti zvimwe zvii zvaku, because sometimes you demonize everything chiri kuitwa ne generation. Isusu I remember tichakura, vana baba vaingoti vana vamazuva ano, vana vamazuva ano, but vana mbuya vedu vaiti vachitarisavo vana baba vedu vaingoti wochii futi, vana vamazuva ano kureva kuti every generation inonge ichifunga kuti iri better baba vari funga kuti aisi takakura zviri better taenda kuchikoro nemangai tisina kupfeka bhutsu weare stronger vana vanonge vachitokutarisai kuti but what, what was wrong with you how, were, how did you grow up kalife kakadaro because vaane zvavo zvavari kuita but zvavari kuitawo izvozvi zvichatangwa kusekwa nethe next generation pamwe next generation inenge yakudzidza kumazi every day vachibva panapa paearth vakananga kumazi kuenda kuchikomo vachitokubvunzai kuti wei maifamba maifamba nemotikari kuenda kuchikoro how was that happening pamwe kune kwane mode of transport yekuti someone can travel from, from america to zimbabwe in, in, in three hours vokubvunzai kuti how were you sitting 15 hours in a plane chii why were you doing that vanenge vachitoshamisikawo nezvimwe zvinhu zvamaiita because generations they change each and every day so ndo program yedu yatanga tiinazo aranhasi kana yakubatsira uh, comment in the comment section kana uine zvimwe zvatuda zvamuri kuda kuti tizowedzera uh, even muchirongwa chino ichi please don't hesitate to put it in the comment section and let us know what you want us to do but thank you so much for joining today tichiri patopic iyoyo zvakare next week uh, tinenge taakutarisa anonzi matoxic fathers because as you are growing up apa taanchi eliminate maproblems anoita kuti pasanyanyova netension pandauda kuzotaura uh, maproblems ma, ma uh, ekuti uone sababa kuti panapa am now becoming toxic because zvinhu zviri kuva toxic chinhu chekuti ari kuto unogona kuto an observer ndiye anogona kutoona kuti abut ah, you're not becoming a toxic father iwe unongoitofunga kuti i'm just being a normal father but toxicity iyoyo inozokanganisa ukama hwako nemwana so i'm just going to talk about toxic fathers in our in, on monday that is episode episode number eight so please make sure you don't miss uh, the monday episode nhasi tataura nyaya yeconflict uh, between fathers and son uh, tikataurawo zvinofanira kuti zviitwe kuti uh, ukama hwavo hurambe hwakavakika uye kuti conflict iyoyo izogona kuva bridge in the future on monday we are going to talk about um, uh, toxic fathers because ndokana kuti ndakatomira panapa but nditori baba vatori toxic but ndisingazvione because ndikufunga kuti this is the best way i am raising my children zita rangu ndinonzi lawrence thank you so much for watching today please share the program from wherever you are watching from share in your whatsapp groups share on your facebook platforms share in your other links tibatane sana baba tichibatsirana zvakare vana amai please don't hesitate to continue joining us ngatirambe tichibatsirana zvinhu zvedu zvichitifambira zvakanaka thank you so much for joining us today uh, muve nezuva rakanaka kune vari manheru kune vari makuseni muswerewo zvakanaka vari manheru murare zvakanaka vari makuseni muswere zvakanaka uh, tinosangana on monday as well um, as we proceed with our program thank you so so very much